Кар аклыгыннан күзләр камаша. Нәкъ авылдагыча. Күптән түгел элеватор тавында Кызыл тау исемле мәдәният клубы ачылган иде. Алтын балык кызлары узып барышлый аны күреп чыгарга булдылар.
Исәнмесез. Узып барышлый күреп алдык әле. Шундый матур клуб ачылган икән. Авылны искә төшереп кереп чыгарга булдык. Менә кызлар керүегезчә шундый якты, матур заллар һәм дә инде менә монда шәхси күргәзмә. Бу безнең һәр шимбә көнне килеп эшли торган остазыбыз. Ул бисердан бәйли, э, мулинә белән эшли. Һәм дә инде монда үтеп китсәк, аның балалары күргәнеңчә безнең күп күп күп түгәрәкләр эшләп килә. Безнең остазыбыз Любовь Алексеевнаның укучылары менә шундый матур-матур хайваннарны, җәнлекләрне, чәчәкләрне, Төшерәләр. Менә күргәнегезчә, ул үзе дә килеп җитте. Аның белән дә танышып китсек була. Бу безнең Любовь Алексеевна. Шушы иҗат белән кечкенәдән үк кызыксына һәм без аны шундый талант иясе икәнен белгәч, үзебезгә эшкә чакырдык һәм ул рәхәтләнеп хәзер балалар белән шундый матур-матур иҗат җимешләре безгә күрсәтә. Кызлар, ә сез китап укырга яратасызмы? Бездә дә элеватор талында бик күп кешеләр китап укырга ярата. Шуның өчен без үзебезнең мәдәният йортыбызда шундый күчмә библиотека, күчмә китапханә э, әзерләдек. Өстәмә әдәбиятны бездә бик нык яраталар. Кызлар, менә мин сезгә бик кызык китап күрсәтәсем килә. Бу Габдулла Тукай турында. Кызлар, менә нинди китап укыйсыгыз килә? Безнең библиотекаребез шул китапны һәр шишәмбе көне сезгә алып килеп бирә ала һәм сез рәхәтләнеп укыйсыз. Кызлар, мин сезне белән хәзер үзебезнең директорыбыз Венера Ильсяровна белән таныштырасым килә. Менә ул яңа үзегенә кайтып килә киңәшмәдән. Хәзер мин сезне аның кулына бирәм. Ул сез Ул сезне безнең түгәрәкләр белән таныштырыр.
Добро пожаловать в наш актовый зал. Здесь у нас проходят все культурно-досуговые мероприятия. Залыбызга рәхим итегез. Безнең монда төрле чаралар үтә. Күптән түгел генә ачылуга карамастан концертлар да уздырырга өлгердек инде. Шулай ук клубыбызда алты түгәрәк эшен башлап җибәрде. Ә инде өлкән ветераннар өчен Тау гөлләре җыр ансамбле бар. Элеватор тавында күбрәк өлкән буын яши. Димәк, аларның буш вакытлары файдалы үтә дигән сүз. Гел ялан саен оныкларын гына карап ятмаслар инде, шулай бит. Үзләрен дә көйләрләр чак кына, игътибар үзләренә дә күбрәк булыр. Ә менә ничек уйлыйсыз, э, гастрольгә бер күрше-тирә район, авылларга гастрольгә чыгарга уйламыйсызмы? Очень интересный вопрос для нас.

Гафу ит.
Сәләм кызлар, Шуман кызлары. О, сәләм, сәләм.
Әйбәт кенә, әйбәт кенә. Бер атналык азык җыйдыгыз мәллә кая җыйдыгыз? Әйе шул, бер атналык җыйдык. Менә мондый сумкаларга күпме генә җыйсаң да, барыбер бер атналык та, ике атналык та сыя.

Соң кызлар, шушы сумкалар турында түгел микән инде Гүзәл мине күптәннән бик матур сумкаларга рәсемнәр төшерәм, экологик яктан да бик файдалы, уңайлы сумкалар дип мине мастер-класска чакырды бүген. Менә хәзер шуңа барышым. Сез дә бармыйсыз? Ә Дилүзә безне матур иттереп рәсемнәр ясый белә. Әллә сез дә барасызмы соң кызлар, әйдәгез бергәләп. Синең машинаң кая соң?
Минем машина бозлавыкта йөрмим бит мин кызлар, куркам. Ә мин йөрим.
Әйе, безнең машина менә бит. Әйдә бергәләп, әйдәк. Әйдәгез.
Кызлар, әйбәт булды. Эшне башлыйбыз. Гүзәл, әйдә шушы сумкага име истәлеккә алтын баллык рәсемен төшерик әле. Это называется экосумка, потому что она дольше служит нам. и сделана из э, ткани. Бу экосумка дип атала икән. Ул тукымадан тегелгән. Күбебез синтетик пакетларны күп куллана, ә алар җирдә 200-500 ел таркалмыйча чүп булып ята, череми. Экология безгә дә зур зыян килә. Шуңа күрә дә Гүзәл барыбызга да шушындый сумкаларны тәкъдим итте. Бәясе дә кесәгә сукмый, озакка да чыдамлы, куллану да күпкә уңайлы ди ул. Менә балык Кызлар, кайсыгыз рәсемгә оста? Дилүзә инде. Тукыма алып тегәсең дә һәм аны төрле рәсемнәр белән бизисең. Менә без бүген иң элек рәсем төшереп буйыбыз да кипкәч сул ягыннан үтүкләп куябыз. Кибеткә йөрергә менә дигән сумка була. Кызлар, миңа бу ике сумкалар бигрәк ошады әле.

Мастер-классның нәтиҗәсе алтын балык. Илсия, сиңа бүләк итәбез.
Шундый шәп, матур. Бу хыялларны тормышка ашыра инде. Эх, кызлар, сумкагыз бигерәк шәп чыкты. Мин әйтәм, шушы эко сумкаларга бары тик менә нинди әле экологически чистый продуктлар гына алып кайтып өйдә тәмле тәмле ризыклар гына пешерергә язсын әле минем ирем бары тик файдалы ризыклар гына ашый бит әйдәгез безгә кунакка килегез әле чулпан кайтып җитмәдемени әле хәзер кайтып җитә илсия менә хәзер киемнәрне генә элик тә хәзер кайтып җитәм диде әйеме Мин аңа сюрприз әзерләп ята идем. Бәлкем син дә булышсаң, тәмлерәк тә килеп чыгыр. Әйдә кухняга узыйк әле. Кухняда менә сюрприз. Әйе, әйе, кухняда сюрприз.
Әйтәләр бит, ир атның йөрәгенә юл аш казан аша дип. Хатын кызның да нәкъ шул инде ул. Тәмле пешергән ир атны кайсы хатын кыз яратмый икән, әйеме? Әйе. Менә шушында инде минем сюрпризым. Син альбомнар карый тора, әйеме? Минем альбомнар бар. Ә мин әкрен генә салат әзерли башлыйм, ярыймы? Ярый.
Үз өеңдә кебек бул, иркенләп утыр. Рәхмәт.
Чулпанны көтәбез. Әйе.
Илфат. Шапкасын ал, әйе. Әйе.
Илфат, э, син бит әле күптән түгел генә Кияү абый дигән комедиядә иң яхшы ир-ат роле дигән исемгә лаек булдың, әйеме? Әйе. Сиңа үзеңә бу комедия ничек, э, менә миңа тасвирлап бир әле, үзеңнең күңелеңә ничек булды? Күңелемәме?
Теге, ул мин тормышта миңа түгел инде бөтенләй. Ул Кияү абыйда мин 50 яшьлек композиторны уйныйм. Ләкин миңа калса, Болай ярыйсы гына килеп чыкты шикелле. Әйе.
Халык шаткач, димәк, иң яхшы иратлар ролендә номинациягә лаек булгач, димәк, әйбәт килеп чыккандыр дип уйлыйм. Жульен, жульен, пешерәме?

һәм медаль. Һәр көннең дә шулай эшенә нәтиҗә э, бир- бирелсен иде үз вакытында. Ул бит инде исем алу дигәч тә, менә исем алу теге һәр көн бәлкем кешенең үзенә дә кирәк түгелдер, ә инде кирәк инде ул. Ә менә әти-әни сине вакытта теге авылда синең туганнарың бар вакытта менә шул кешеләр сине пока көткән вакытта шул исем кайту ул үзе бер зур бәхеттер дип уйлыйм мин. Ничә спектакльдә уйнадың, Остап? Мин 1996 елда килгән идем театрга, идем, менә шуннан бирле 30-дан артык Роль үзенә артык образ башкарылган мугаенны. Ә шуларның иң яратып уйнаганы? Иң яратып уйнаганнары, аларның бөтенесе дә яратып уйналган инде. Ләкин менә күңелгә бик якыннары бар, бәлкем шул теге үзеңнең э, эчке халәтеңә туры килгәннәре бардыр. Менә соңгы гына менә без э, Рауль Сабырның менә абага алмасы ачы була. Да, яшь Нур Ислам образы миңа бик нык күңелемә якын, ошый. Хәзер дә без аны уйныйбыз, Аллага шөкер. Җибәр! Җибәр!
Җибәр! Җибәр, мин качасың! Качмыйм мин!
Алайса нигә йөгерәсең? Өйгә ашыгам.
Анда кайтып нишлисең төнлә белән, Гөлия? Әйтмим соң?
Әйт, Гөлия!
Өйгә йөгереп кайтам да, тиз-тиз генә киемнәремне салып ыргытып, юрган астына кереп качам. Аннары мендәремне кочаклыйм да бәхетемнән үләм. Нәрсә?
Ниһаять, миңа игътибар иттең бит, чыңгыр.
Әһә, кызый, эләктеңме? Әйтәм аны аулагый да миннән күзеңне алмый утырдың. Кем?
Минме? Үзең син. Йә инде, Гөлия, оялма инде, оялма. Насыйбулла, Кем тия? Кичә әткәй белән әнкәйнең сөйләшкәннәрен ишетеп тордым. Әткәй әйтә. Ни ди?
Я иди ни диде әткәй? Тохуга кияүгә бирәм мин аны, ди. Ә минем Тохуга барасым килми. Тхоуга.
Ә миңа барасың киләме соң? Миңа барасың киләме, дим? Әллә телеңне йоттың инде, карар кызы, бүтән сорамыйм, матырый! Килә. Алайса, мин армиядән кайту белән өйләнешербез, яме, Гөлия?
Безнең Фәнәвил Галиевның э, э, Ак тычкан дигән спектакль бар, хәтерләсәгез, теге телевидениедән да бик озак барды ул шише итеп үз Мияубәк дигән передача белән. Менә шул, менә анда э, Мияубәк ролен әле менә хәзер минем малай карый, мин теге ул вакыттагы элеккеге шундый кассеталар сакланган. Әти пси дия дия, хаман шуны малай карый әле менә. Әле менә шупаным дип җан атып йөрисең, тәмле ризыклар әзерләп. Аның белән танышуыгыз ничек булды? Шупан белән очрашу хаман шул театрда инде без килгәндә шупаннар монда эшлиләр иде инде театрда. Шупан бик тәмле пешерә ул. Әле бит ул сине мактады, бик тәмле пешерә дип. Шул әкренләп аннан күчәдер инде. Бәлкем әнидән дә күчкәндер. Мин үзем дә бик теге пешерергә яратам болай үзем. Рабит Батулланова шул каракаш ролендәге бер сүзләре бар, каракашның шундый сүзләре бар. Иратлар җүләр бит алар. Мин өйләндем, мин таптым, мин озаттым дип шатланып яшиләр. Ә барысы да хатын кыздан тора балакаем. Дөрес башта ир егетләр сүз ката, ләкин сүз катарлык форсатны хатын кыз бирә. Дөрес башта ир егетләр өйләнү турында сүз кузгата, ләкин хатын кыз астыртын гына хәйләкәр генә егетне үзенә өйләндерер дәрәҗәгә китереп җиткезә.

Ясле дә йөри. Инде Артист хәзер булам димеймез соң. артист булам ди. Инде мин хәзер менә теге кешеләрнең кайбер хатта сөйләшеп утырдым. Әйтәм, улым, врач булырсың инде. Әйтәм, бу җир авырта, теге җир авырта, теш сызлый башлады. Врач булмыйм, артист булам ди инде. Чаллы татар дәүләт драма театры инде белән спектакльләр белән сез Оренбургка кадәр бардыгыз, әйеме? Әйе. Син бит әле концертларда да катнашасың. Ә концертлар белән кайсы илләргә, кайсы шәһәрләргә барып чыктыгыз? Мин Резида Шәрәфиева һәм Рауль э, Галиев группаларында, группасында инде бер 10 еллап эшлим. Алар белән Нижневартовский, Кагалым якларына барып җиткән бар. Ә инде менә Әлфия Павзалова белән бер 4 ел элек Аллага шөкер, аның белән эшләргә туры килде. Надымга хәтле барып җиттек. Менә бу иң файдалы витаминлы брокколи дип атала.
Бу чулпан бәхетле дә инде, Илфат. Менә минем дә ирем шулай тәмле салатлар белән сыйласа, мин тагын да ныграк яратыр идем сыман. Әйт әле, әйе. Әйт әле менә хатын-кызда үзең син нинди сыйфатларны яратасың?
Хатын-кызда нинди сыйфаты менә шул тагын да шул теге ашау темасына гына кайтып калмасын инде. Ул теге өеңдә әгәр дә син кайтып кергәндә кухняда тәмле исләр чыккан булса, яме, өең җыештырылган булса, балаңның тамагы тук булса, өсте бөтен булса, сине елмаеп каршы алсалар, өеңдә әти кайттыңмы дип Тагын аннан да бәхет, нинди бәхет бар инде. Хәзер бит Аллага шөкер, бөтен кешенең тормышы мулдан инде, бар нәрсә бар җитә. Булганнан шөкер итеп Аллага шөкер яшибез. Әле яраткан эшебез бар. Эштә аңлыйлар, яраталар, менә кирәк вакытында исемнәрен бирәләр. Әзрәк кенә тоз сибәбез дә. Әзрәк кенә. Һичшиксез әйтү май салабыз. Һәм әз генә уксус. Болгатабыз. Шуның белән шул

Барыберне дә әзерләп өлгердек. Кызлар, сез мине гафу итәрсез, мин эшкә соңга калам, әйеме? Сез матур итеп ашагыз, тәмле итеп, тәмле итеп ашагыз, рәхәтләнеп ял итегез. Хатын кызны икесен генә калдырсаң, сезнең уртак э, сүзләрегез күбрәк булыр дип уйлыйм. Ярыйм, сез мине гафу итәрсез, рәхәтләнеп утырыгыз. Кап карыйбыз, Нәсир. Әйдә. Әйдә, әйдә.
Тырыштык бит инде тәмледер шулпан. Әйдә, әйдә, кап карыйга.
Менә шундый инде ул безнең әтиебез. Тәмле.
Әйе.
Синең өчен бәхетле гаилә нинди ул?
Минем өчен бәхетле гаилә ул инде тулы гаилә. Ул инде үзеңнең иптәшең булуы белән дә, балалар булуы шушы гаиләдә бик мөһим әйбер. Әти-әниләрең исән-сау булып, якындагы туганнарың, дусларың синең белән уртак мөнәсәбәтләр бик якын булып, дус булып яшәүләре, ул инде яраткан эшең булу. Хатын-кыз бит инде ул бик. Күп әйбер турында хыяллана, сер түгел, әйеме? Ә синең хыялың нинди? Кыш бабай нәрсә алып килер микән сиңа? Мин инде барча кешеләргә, туганнарыма, әлбәттә инде балаларыма исәнлек-саулык теләр идем һәм тыныч тормыш.